Бабайның да Казанга бүлнискә дип чыгып киткәненә бер ай булды инде, кайтып кергәне юк. Әйттем инде, мин әйтәм, Галимҗан, картым, җаным, картаеп беткәннән соң, яше 80-гә җиткәннән соң, лишний чир эзләп йөрү нәрсәгә кирәк ул дип. Әле узган атнада ветврач Әркәтине чакыртып, тавыкларын да чалдырып ыргыттым. Элегрәк җәмәгать тавыклары менә моның кадәрле йомырка салалар иде. Әллә тормыш үзгәрә шунда, әллә әтәчләр үзгәрә шунда. Йомырка менә былай булды, аннан соң менә былай булды, соңында менә былай гына калды. Аның бит хәзер егетләре дә шундый, әтәч шикелле. Кызлар арасына кереп китсәләр, аерып алып булмый, кайсы кыз икәнен, кайсы малай икәнен. Ярар. Шушы җиде страусымны исән сау гына үстерә алсам, страус дигәннән кая йөриләр соң инде? Узган атна да чыгып киткәннәр иде. Ә, әнә түбән эштә икән күренәләр. Башлары күренә. Тагын Әлфинә ызганганнан башкасына кергәннәр инде. Әйдә, әйдә, казыныгыз шунда. Әлфин аппагыз быел җүнле башлы бәрәңгесен дә казымады, казыныгыз. Бардыр, ә, калгандыр. Ә. Аны бит телевизордан Митмидев та сөйли. Денег нет, но вы держитесь, ди. Менә держимся инде. Күкә яшибез. А. Менә әйтәм, мондый тормыш оныкларга күрсәтәк, язмасын инде Аллаһ Тәгалә. Ярый, кибет ачылганчы үзебезне капка төбендә рәхәтләндереп, саф һава сулап утырып торыйм әле әзрәк.

Здорово, старуха!
Нәрсә ди ул минем гандәшемә? Нәрсә? Михаил! Кем соң син? Танымадың мыни? Я. Ана, вуаля.
Әллә Галимҗан син инде? Конечно, мин.
Әбәү, картым җаным, исәнмени син? Аллага шөкер. Әле сине генә искә алып тора дөрим әйтәм, чыкты да югалды бу нискә диеп. Ничек хәлләр? Все чики-пуки карчак.

Шулай ма? Без монда вообще артта калып яшибез икән. Карале син аны ничек матур итеп киенгән. Ха, матурмы? Ул кәләпүшләр, ул кәзәкиләр, ул аяк киемнәр. Әбә. Кыйммәтле кибеттә киендем, карчык. Нинди кибет?
Конфискат дигән. Шундый кибет ташканнар менә Казанда. А, җыен, чит ил кешеләре эшли, әрмәннәр.
Ага. Матур булган сиңа килешә. Матур, матур, кара.
Матур, нәрсә? Кара нәрсә алдым.
Нәрсә алдың?

Нишәп алтысы дип атала соң бу? Менә шушыны алгач, алты ай буе сугыр ачып торабыз, карчык. Ай Алла. Бу Әйе. Бу әйбәт өр-яңамы соң бу? Өр-яңа.
Өр-яңа? Әнә шуңа. Кая инде яңа булсын инде, алдалаганнар бит сине. Әнә бит, алмасын тишләгәннәр. Э, Казмие.
Беренче дә белмисең, шулай булырга тиеш ул. Шулаймы?
Карамы сез?
Ха, кара. Ha. Оба. Оба.
Менә. Ә бу фонарикмы бу? Әйе. Ник нәрсәгә соң бу әйбергә фонарик? Ничек инде нәрсәгә?
Төнлә бәдрәфкә чыгырга. Кабызасың да шуны чактыртып барасың. Ник инде юкны сөйләп утырма. Моның кадәрле кыйммәтле әйбер белән кеше бәдрәфкә йөри димени, дурак. Карчык, бөтен Казан шушының белән бәдрәфкә йөри. Шун

Дүрт җирдә дә тота дигән аңлата. Аха. Кая барсаң, бөтен җирдә дә тота. Ай Алла. Ах, кара нәрсә бар. Нәрсә бар?
Инстаграм.
Инстаграм.
Инстаграм әле генә больницадан кайттым бит дәваланып. Инстаграм. Аңгыра тити, грамм түгел инде, эчемлек түгел, программа менә моның эчендәге. Наркотик бул, наркотик. Менә шуңа кереп китсәң, име карышыр. Чыгып булмый малай. Шулаймы? Анда карточкалар куясың да, мода бөтен кеше Ага. шунда утыра. Менә кара. Менә минем страничка. Шушында мени.
Ана.
О, матур төшкәнең.
Ага. Әйе. Әйе, әйе. Ана. Мысы, мысы нәрсә? Укол кадыйтылар.
Сиңа.
Ага. Бу синең врачыңмы? Иә. Ә бу от шикелле врач эләккән. Юан. Зато тотарлык җире бар, Аллага шөкер. Ага. Бу, бу да синме? Бу да мин.
Тик авызыңа берәр нәрсә каптырдылар мәллә кәкрәйгән. Юк, ха, бөтен шәһәр шулай карточкага төшә икән, карчык. Әбә. Ана, Без вообще артта калып яшибез икән монда. Ана, нәрсә алдым? Бу автобус түгелме соң бу? Әйе.
Кая соң автобусың? Ну, пока бер әрмәнгә биреп тордым, маршруткада эшләп тора әле пока. Ә, Шунда, так, менә кара. Әхә, врач белән?
Әһә. Нишләп врачның авызын капладың? И, бераз гына ни, спирт капканым, авыздан ис килеп сизмәсен өчен каплап куйдым. Әһә, әһә. Аңлашылды.
Ярар, берәр нәрсә ашадыңмы соң больницада Казанга баргач? Ашадым, каршы. Нәрсә ашаттылар?
Сушки ашадым. Нәрсә ашадым? Сушки.
Соң Казанга кадәрле больницага барганда су сушки ашап йөриләр димени, карт җүләр? Эй, Аллам, Кытай калдыгы. Андый сушки түгел ул. Менә мондый сушки, менә. Менә кара. Я, япон сушкие бу. Ха. Дөгедән ясалыйлар моны малай. Һәм бу елармы?
Ха, шулай төрәләр дә. Ой, тәмлелеге. Тәмлеме? Аба. Менә име тыгы. Ике таягы бар име? Аха. Менә шул ике таяк белән болай тотасың да име? Әйе. Авызга бер-бер атна керә дә китә, керә дә китә каршы. Керә дә китә, керә дә китә. Аннан соң төне буе чыга да чыга, чыга да чыга, чыга да чыга, чыга да чыга. Алайса чистарынып кайткансың икән име? Әйе.
Без аңгыралар клизмия сатып интегәбез икән. Әнә, жапоннар ризык ашап кына чистарыналар бала. Тукта әле, Галимҗан, мин берәй берне аңламадым. Нәрсәгә кирәк соны шушына кадәрле карточкага төшү, ә? Ничек инде нәрсәгә?
Менә карточкага төшәсең. Әйе. Шушында куясың.
Әйе. Сиңа ликлар куялар. Нинди лика?
Нинди лика? Гомер буе бакчага чыгып су сипкәнең юк. Нинди лика? Ай Аллам, казмамагы, ала. Лика түгел инде, лика, лика, жүрәк, менә, күрә. Менә бу карточканың жүрәгенә, менә генә, күрәсеңме жүрәк? Күрәм. Менә моңа жүрәгенә 65 тапкыр басканнар. Әһә. Ә, күрдеңме? Синең йөрәгеңә 65 тапкыр китереп бассалар, сиңа лике кирәк булмый инде. Сафкылый көрәк белән зират кирәк була, карчүлә. Әһә. Лика, ликалар ди. Әллә нәрсә. Нәрсә? Әйтеп, әйтергә онытып торам бит әле. Мин бит хәзер хатан фермер. Фермер?
Кая килеп? Менә монда ферма ачтым җибәрдем. Кара. Шушының эченә фермадан сыяма? Сыя, монда бөтен әйбер сыя. Менә 35 тавыгым бар әнә. Ага. 17 сарык бар әнә. Ага. 16 кәҗә. Әйе, күрәм. Әнә, ха, күкәй салганнар тукта. Ник мондагы тавыклар әтәчсез генә күкәй саламыни? Салалар, е.
Алар иң пыркый тавыклардыр инде алайса. Ә, Күкәйне ипигә, камырга, Ага. камырны ипигә, Шуннан, так, итне колбасага, сөтне бананка заводка. шуннан, Все, процесс пошел. шуннан нәрсә була? Менә шуны сатасың да акча эшлисең. Син дә шулай акча эшлисеңме? Шары карчык.
Күпме?
325 мең сум акчам барга. 325 мең сум. Моның акчасын кай тишегеннән алалар соң? Менә карчык анысын уйлап бетермәгәннәр. Тыга торган җире бар, чыга торган җире юк. Ай Алла, менә монысы начар булган. Әйдә ярар, бер дә булмаса, ни. Оныкларга калдырырбыз васыять итеп. Әйе, шул. Әби белән бабай үлгәч, күкәем дә калдырмадылар дип әйтерлек Дөрес булмас. әйтәсең. Әйе, дөрес. Дөрес. Ага, ага.
Менә кара нәрсә бар. Нәрсә бар?
Ятып.
Нәрсә?
Ятып бар.
Бу нәрсә тагын?
Менә кеше видео төшерә дә, яме ятыпка куя, төшерә дә, ятыпка куя, төшерә дә, ятыпка куя. Соң, Галимҗан бу яңалык түгел инде. Гомер буе ятып куйдылар басып түгел. Син нәрсә? Юк инде.
Менә кеше кино төшерә дә, Әйе. шушында ятыпка куя. Син шуны кереп карыйсың шуннан. Ага. Ага. Только Wi-Fi кертергә кирәк өйгә. Бер ринди Wi-Fi юк. Картлык көнендә әрмән белән яшисем килми, Wi-Fi ди тәгъния. Аңгыра, үлә. Wi-Fi әрмән түгел ул, Wi-Fi ул интернет. Менә шул кинаны карар өчен ятыптан шушы Wi-Fi кирәк, әйбәтрәк күрсәтсен өчен. Соң элегрәк заманда киноны телевизор күрсәтәдер, хәзер әрмән күрсәтәмени? Эй, Аллам, шагында белмисең син.
Ай. Әллә нәрсәләр белән бөтен башларымны катырып тордың инде, башым авырта башлады. Кара, син бит больницадан кайткан кеше, баш авыртканга нинди дару эчәләр әле ул? Белмим, мин белмим. Менә Сиридан сорыйбыз хәзер, Сири белә. Кемнән? Сири. Соң кем соң ул? Менә шушының эчендә яши торган бер кыз. Ә бу моның эчендә кемнәр генә юк икән? Ха, кара. Әйдә сорап кара.

Ветврач Әркәти дә килде. Әллә нинди укол кадаган иде Страуска, сигезенчесе кәкрәеп катты. Әллә нәрсә сөйләп утырма, прохор ди. Әйдә, ма лыгырдама, үзең, үзең сора, мә алайса. Мә. Кем әле исеме?
Кая бирәм? Сири. Сири?
Мә, менә анда трубкасына бас. Кара әле, исәнме, кызым, Сәрия? Сәрия, ишетәсеңме? Афинра бейем буе. Бик каты башым чәнчә. Әйе, соңгы көннәрдә менә бу тәкәдән кыса башлады. Әз генә чәй эчеп аламы икән, ашказаны кысып ала да бу тәкәне кыса башлый. Иртә белән сикереп тора алмыймы җаным? Менә инде әллә Галимҗан абый бабаек шунда, җылытмый башладымы шунда. Аяклар суп-суык бозга куйган шикелле. Әмма каты бөтен җир чәнчә, помоги, пожалуйста.
Итак, вот что у меня есть. Ага.
Нәрсә дию? Үлгәч бетәдей.
Соң үлгәч беткәнен мин аны үзем дә беләм. Карт җүлә. Әйдә яра, борчылма. Аякларың туңмасын өчен Үлгәч кабереңә теплый пол җәйдерәм мин синең, Алла бирсә. Хәзер җылыда йокларсың.
Җәйдерәм әле мисә, гомер буе шулай мыскыл иттек инде. Әйдә, яра, яра, кылтыр-кылтыр килмә. Әйдә синнән ни? Модный чика ясыйбызмы? Кем?
Чика.
Кем соң ул чика? Ну менә хәзер матур-матур чибәр-чибәр кызларны чика дип йөртәләр икән. Ха, элегрәк заманда челка дип йөртәләр иде, хәзер чикамыни? Әйе, ничек була соң ул, әйдә? Әйдә, ВКонтактеда страничканы ачабыз. Кайда? Вконтакте. Ансы нинди урында? Ну, менә безнең капка төбе шикелле. Әйе. Ну, безнең капка төбенә аның кадәр халык сыймый. Ага. Менә миллионнар аралаша берсе берсе белән. Әйдә. Сөйләшеп утыралармы шунда? Шәйнәшәләр бөтенесе.
Әлфинур дигән исемме?
Нинди Әлфинур, нинди Әлфинур? Әлфинур белән кем язсын сиңа? Кем?
Альфа, ночная марфа буласың. О-о-о.
Ночная марфа да инде. Ага. Туган җылың 1984. Нинди 84? Нинди 84 48 ел ич без. Борчылма, ха бөтен кеше яшен яшереп куя монда. Ага. Место, э, город, город Москва. Казан биге.
Я, Казан белән булмый, Мәскәү кирәк. Ага. Безнең кеше Мәскәүгә тартыла. Ага. Место работы. Нинди место работы?
Пенсионер. Точно.
Пенсионный фонд Российской Федерации. Так, должность. Директор. Директор со стажем. Все. Әйдә, карточка кирәк ха. Ә карточка бар хәзер.
Паспортка теге 95 та паспортка төшкәннән калган 3 карточка булырга тиеш хәзер акчага. Кая киттек?
Син карточка сорыйсың бит. Монда кагаз карточкалар ничек тагын суммый? Менә моның белән төшерә. Ә, бу ит тактасы карточкалар төшерәмени? Төшерә, төшерә. Ай Алла. Әйдә.
Ишек үтеп утырыйк.
Утыр, миңа кара.
Ага. Миңа кара. Так. Үрдәк, үрдәк иреннәр яса хәзер әйдә. Хәзер мин сиңа страус ирен ясыйм. Ипи үрдәк иренне. Юк инде, менә иреннәрне чыгарып төшергә кирәк. Бөтен кеше шулай төшә хәзер. Үрдәкнеке шикелле. Давай, әйдә. Чыгар инде. Соң килеп чыкмый мине. Чыкмый шул.
Фил колагы шикелле шәлпрәеп асылынган инде синекеләр. Ага. Ботокс кирәк сиңа, ботокс. Ботый бар, 56 размерлы хәзер әп чыгам ботый. Нинди ботый?
Соң үзең ботокс ботый дисең бит. Кил монда, укол ал ботокс. Ботый түгел. Ә менә укол юк. Әркәтигә шалтыратыйммы? Юк, кирәкми.
Укол булмаса, Бездә пылесос бар хәзер.
Ай алла, кар җүләр тагы нәрсә уйлап чыгарды инде. Келәткә йөгерде. Әйдә.
Аха. Авызыңны менә монда тыкҗәмә. Әйдә, бисмиллахи рахмани рахим. Монда кара, монда. Ва! Әллә. Ала бу утка тыгылмыйча ничек эшләре соң бу? Хәзер

Бу бит минем күрше палатада яткан Мансур. Вот, Мансур, иманыңа алам мин син иртәгә бүлнискә барасың бар. Син давай каршык. Ней? Мин World of Tanks уйнап киләм, име? Син бер раздан ашарга пешереп көтеп тор мине, җәме? Ага. Алла бирсә. Бар, бар, бар. Килеп җитәм хәзер.
Әйе, бар, бар. Әйе.